Күңелләребезнең түрләреннән чыккан ихластан булган хәмед-сәналәребез, мактау-олуглауларыбыз даим безнең тарафтан ирешеп торса иде. Һәм дә шулай ук сөекле пигамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу алейһи вә сәлләмнең рух шәрифенә, аны чиксез яратудан күңелләребезнең түрләреннән чыккан салават шәрифәләребез дә шулай ук даим безнең тарафтан ирешеп торса иде. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә ошбу биек затның шәфәгатенә ирешергә насыйп әйләсен һәм гомерләребезне дә, йа Раббым, шушы шәфәгатькә лаеклы гамәлләр белән үткәрсәк иде, Шулай ук дога сәламнәребез Пәйгамбәребезнең әһле бәйтенә, сәхабә кирамнарына, барча әнбия һәм мөрсәлимнәргә, кыямәткәчә аларга изгелектә йөрүчеләрнең рух шәрифләренә һәм һәрберебезнең мөселман кардәшләрем, дога өмет итеп ятучы, без дога тиешле булган әрвахларыбызга да ирешеп, алар да сөенеп, шатланып бездән разый булып калсалар иде. Аллаһ Тәгалә шушы Дин юлында булуыбызны, ислам динендә яшәвебезне дәвамлы кылсын. Ниндидер сәбәпләр белән белеп-белмичә ялгышып киткән, адашып киткән вакытларыбыз булса, Аллаһ Тәгалә шушы бердәнбер дөрес яшәү юл булган ислам диненә үзебезне гел күндереп, шушы туры юлда яшәп үтәргә тормышыбызны Аллаһ Тәгалә гел үзенең рәхмәтләрен, ярдәмнәрен ирештереп торса иде. Мөселман кардәшләрем, менә бүген вәгаземдә мин бик тә мөһим бер мәсьәләне карап китмәкче булам. Ул безнең гамәлләребезне кылганда шушындагы ниятнең урынын карап китмәкче булам. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи вәсәлләмнең хәдисе бар бу ният турында һәм бөтен шушы ислам динендә билгеле булган олуг хәдис китапларында бөтен галимнәр бу хәдисне иң беренче хәдис итеп куялар Китапның башында һәм шуны аңлаталар. Һәм без шушы хәдискә нигезләнеп, ниятне аңлатып, ниятнен безнен тормышыбызда, шушы динебездә урынын карап китмәкче булам. Аллаһ Тәгалә ярдәмчем булса иде, дөрес итеп аңлатырга, дөрес сүзләр табырга, Аллаһ Тәгалә тел ачкычлары биреп, дөрес аңлатырга насыйп әйләсен. Инде бу вәгазебезне тыңлаган кешеләргә дә Аллаһ Тәгалә ачык зиһен белән тыңлап, шушы очрашуыбыздан һәрберебез үзенә бер файда алса иде һәм шушы очрашуыбыз сәбәпле тәкъвалыкларыбыз артып, иманнары ныгыса иде. Һәм дә тагын да күбрәк шул сәбәпле тормышта изге гамәлләр кылучылардан булсак иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер хәдисендә әйтте, мөкәлләфләрдән Садир, чыгучы булган, мөкәлләфләрдән дигән җавап бирә торган гамәлләр. Чөнки безнең гамәлләре төрлесе, төрле-төрле гамәлләребез бар. Кайберләре өчен без җавап бирәбез, кыямәт көндә соралачакбыз. Менә шундый гамәлләр турында сүз бара. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, җавап биреләчәк шушы гамәлләрнең мөгътәбәр булулары, дәрәҗә вә мәртәбәләре адәмнәрнең ниятләренә күрәдер һәм кешенең үз гамәле бәрабәренә булган өлеше нияткә карап буладыр, диде. Ягъни безнеңчә аңлатканда, бүген бүгенге тел белән әйткәндә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте, менә шушы без җавап бирә торган гамәлләребезнең, кылган гамәлебезнең Аллаһ Тәгалә игътибар итеп аны кабул итүе, әҗир савапка китерүе шушы гамәлебезнең фәкать аның ниятенә карап була икән. Ягъни без гамәлнең үтәлешенә игътибар итәбез, ә Аллаһ Тәгалә иң беренче шушы ниятенә карап бәя бирәчәк икән. Һәм хәдистә дәвам итеп әйтә, Аллаһ Тәгалә һәм Расүленең ризалыгын ният итеп, Мәдинәгә хиҗрәт итүчеләргә Алла вә Расүле өчен яки берәр хатынны никах кылу нияте белән хиҗрәт итеп Мәдинәгә баручыларның өлешләре үзләренең дөньяви максудларына җитү Яки шул хатынны никах кылудан гыйбарәт булыр диде. Без әле бу хадиснең э, ни өчен әйтелгән вакыйгасын карарбыз. Ягъни шушы хиҗрәт гамәле монда телгә алына. Шушы кем хиҗрәт гамәлендә катнашкан кешеләр нинди ният белән бу гамәлдә катнаша, ниятенә күрә э, шушы бүләкне алырлар диде. Кем Аллаһ ризалыгын өмет итеп хиҗрәт кылса, бу Аллаһның ризалыгын алыр. әҗер савабына ирешер. Кем башка максат белән, монда инде бер э, э, шушы хатынга никах кылу максаты белән хиҗрәт кыла бер ир кеше, ул шул хатынга өйләнер диде. Дөреслектә бу хадис исламның терәге дип аталучы хадисләрнең берсе. Ул диннең нигезе хөкемнәренең берсен үз эченә ала. Зур галимебез Абу Дауд әйткән хадис галиме буенча, чынлыкта эшләрнең нияткә карап бәйләнүе турындагы хадис исламның яртысын тәшкил итә. Чөнки дин яки ачык, яки яшерен була ала. Ачыгы гамәл өлеше, яшерене ният. Дөрестән дә һәрбер гамәлне кылабыз, аның тышкы күренеше бар, без ансын күрәбез, тоябыз, һәр гамәлнең үтәлеше бар. Һәм без күрмәгән өлеше бар, ул э, ниндидер ният белән кеше бу гамәлне кыла. Төрле ният белән кылган. Гамәл бер үк төсле, ләкин шул гамәлне кылган кешеләрнең бу гамәлне кылыр алдына ниятләре төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә Абу Давайд әйтә, менә бу һәр гамәлнең ярты өлеше ният, ярты өлеше шушы үтәлеше, гамәл үзе диде. Шуңа күрә менә бу ният турындагы хадис диннең ярты өлешен үз эченә ала диде. Имам Әш-Шафигый шулай ук зур галимебез, мучтахид галимебез, үз заманында яшәгән, бүген бер мәзхәбнең җитәкчесе, Эшләр нияткә карап билгеләнүе турындагы хадис гыйлемнең өчтән берен тәшкил итә, диде. Ягъни тегесе Абу Давуд әйтте, исламның яртысын диде. Абу гыйлемгә бәйләп әйтә. Ягъни бөтен ислами гыйлемнең өчтән берен тәшкил итә, диде. Чөнки бәндә нәрсәне дә э, булса йөрәк тел әгъзалар ярдәмендә генә таба ала шулай итеп йөрәктә барлыкка килә торган ният әлеге өлешнең берсе булып тора аңлатты һәм менә шундый зур бәя бирде нияткә. Менә шуңа күрә дә галимнәр әлеге хәдисне китапларының, хезмәтләренең башына куярга яратканнар. Моның максаты гыйлем алучы кешенең ниятен Аллаһ ризалыгы өчен генә гыйлем алуга, изге гамәлләр кылуга юнәлдерүдән гыйбарәт. Пәйгамбәрнең әлеге хәдисне вәгазь вакытында әйтүе дә аның әһәмиятле икәнен күрсәтә.

Мәгәр пигамбәр саллаллаһу алейһи сәләм Амр бин Әл-Әс риваять иткән бер хәдисендә аңа әйтә, Я Амр ди, син белмисеңме, ислам кешенең шуңа хәтле булган гөнаһларын юкка чыгара диде. Ягъни без беләбез, кеше исламга килгәч, пигамбәр саллаллаһу алейһи сәләм бер хәдисендә әйтте, кеше ислам диненә килсә диде, Шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә аның шул көнгә хәтле кылган нинди генә гөнаһысы булса да, бөтенесен юкка чыгара, диде. Ягъни анадан туган бала шикелле кеше пакь була. Бер гөнаһысы калмый, менә кайчан кеше исламга баса. Аннан соң хәдисендә дәвам итте, аннан соң инде диде, гамәлләргә бәя бирә башлый. Әгәр дә бер изгелек кылса, ул аңа ун тапкыр арттырып әҗер-савап бирә, бер гөнаһ кылса, бер гөнаһка бер җәза була, диде. Ягъни бу хәдисендә мин әле китергән шушы исламның төп нәрсәсен аңлата, ягъни исламга килү белән кеше беренчедән бөтен гөнаһысы югала һәм шул мизгелдә һәр гамәле менә шулай бәяләнә. Ягъни бер изгелек кылса, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән ул 10 тапкыр арттырып безгә әҗер савап бирә. Бер гөнаһ кылсан, бәясе бергә бер була. Һәм хәдистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм дәвам итеп әйтә, икенче шулай ук гөнаһларны юкка чыга торган гамәлне китерә, хиҗрәт кылу шуңа хәтле булган нәрсәләрне Бөтен гөнаһларын, шул исәптән исламда иң зур гөнаһлардан булган көферлек һәм ширек гөнаһларын да Аллаһ Тәгалә юкка чыгара. Ягъни өч нәрсә менә кешенең гөнаһларын юкка чыгаруга сәбәпче була. Беренчесе исламга килүе, исламга килгән вакытта, икенчесе хиҗрәт кылу, сәбәпле без инде э, соңыннан хиҗрәтнең мәгънәсен аңлатырбыз, тирәнрәк аңлатып китербез. Бу хадистан без э, шуны гына истә калдырыйк. Менә икенче нәрсә хиҗрәт кылу. Аллаһ юлында шушы яшәү урынын алыштыру, Аллаһ ризалыгын өмет итеп, бу гөнаһларның юкка чыгаруына килә икән. Һәм өченче нәрсәне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва хадисендә әйтте, хаҗ кылу диде. Шуңа хәтле булган нәрсәләрне юкка чыгара диде. Монда да шартлары бар инде. Хаҗга барып кайттым да, бөтен гөнаһларым юылды түгел. Әгәр дә без шушы хаҗның бөтен шартларын үти алсак, ә бу бик авыр. Әгәр дә хаҗ кабул булса, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте, кабул булган хаҗның бәясе ул җәннәт диде. Шуңа күрә, әгәр дә без тырышып шул хаҗлар кылсак, хаҗ кылу сәбәпле Аллаһ Тәгалә бөтен гөнаһларыбызны Ярлыкарга яанадан анадан туган бала кебек хаҗдан кайтырга мөмкин. Менә бу хәдистә безгә кирәклесе һиҗрәт кылу дигәндә, бу нәрсә, мөселманнарның дини бурычларын үти алмаган урыннарыннан шуны эшләп була торган урынга күчеп китүләре күз алдында тотыла. Ислам тарихында Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм вакытында без мөселманнарның өч тапкыр һиҗрәт кылуын беләбез. Ягъни мөселман кардәшләрем, менә бүген дә дөньяда бик күп мөселманнар бар, төрле-төрле илләрдә яшиләр. Кайбер илләрдә э, мөселманнар күп, анда исламый законнар белән яшиләр. Әсчелек мөселманнар ниндидер башка тәртипләр белән яшәгән дәүләтләрдә яшәргә туры килә. Шуңа күрә шундый вакыт булырга мөмкин, әгәр дә бу җирлектә сине намаз укудан тыйсалар, сине э, хатын-кызларны киенеп йөрүдән тыйсалар, синең ураза кылуыңны тыйса, төп гыйбадәтләрне кылуны тыйсалар, каршылык китерсәләр, динең өчен эзәрлекләсәләр, Монда башка юл калмый, син монда калсан, динеңне ташларга мәҗбүр буласың. Менә шундый шартка куйсалар, бу вакытта мөселман кеше хиҗрәт кылырга тиеш, күчеп китәргә тиеш. Динен саклау өчен үти алла торган җирләргә күчү фарыз була. Күчмисен икән, харап булдың. Җәһәннәмгә дучар буласың. Шуңа күрә бу менә шундый вакытта мөселманнар өстенә фарыз булып төшә торган бурыч. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм вакытында да менә Мәккәдә яшәү мөмкинлеге авырайгач, мөселманнарны эзәрлекли башлагач, иң беренче пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм шушы Эфиопиягә хиҗрәт кылдыра, анда ике тапкыр хиҗрәт кылалар. Монда инде иң беренче менә шу кол булган мөселманнарны, э, чөнки эзәрлекли башлыйлар э, ислам диненә килгән колларны, э, шушы түбән каста кешеләрен, аларның яклаучысы юк, аларның дәрәҗәләре җәмгыятьтә түбән, Шуңа күрә бөтен кеше аларны эзәрлекли, диненнән тыя. Шушы вакытта беренче пәйгамбәр саллаллаһу алейһи шушы кешеләргә хиҗрәт кылырга буйырды. Алар әкренләп Эфиопиягә күчтеләр. Инде соңыннан э, э, менә бу әле дәрәҗәле пәйгамбәр саллаллаһу алейһи шикелле кешеләргә алар инде мондый зур зыян китерә алмады. Алар яшәде һәм җитте шундый вакыт пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва бөтен мөселманнарга күчәргә кушты, чөнки пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва үзен үтергә ният кылдылар. Шунда фарыз булды, бөтенесе хиҗрәт кылды. Шулай ук ниятнең күркәмлеге, әһәмияте Коръән Кәримдә дә чагылыш тапты. Аллаһ Тәгалә әйтә, бер аятта, Әнгам сүрәсендә, Аның ризалыгын өмет итеп, иртән һәм кичен Раббыларына дога кылучыларны яныннан кума, диде. Ягъни бер пәйгамбәребезнең э, гә шундый шелтә йөзеннән әйтелә. Монда Аллаһ Тәгалә әйтә, аның ризалыгын өмет итеп, ният кылып, Иртән һәм кичен Раббыларыңа дога кылучыларны яныңнан кума, диде. Монда гамәле бар, Раббысына дога кылучы. Бу бик зур гамәл, ләкин монда Аллаһ Тәгалә әйтте, нияте Аллаһ ризалыгын өмет итеп ниятләгән кешеләрне кума диде. Шуңа күрә монда э, ният зур урын икәне менә бу аятта да күренә. Икенче бер җирдә, әгәр алар икесе дә дуслашуны теләсәләр, Аллаһ аларны дуслаштыра, Ниса сүрәсендә әйтте. Монда икесе дә теләсәләр дигән, теләк дигәндә ният күз алдында тотыла. Ягъни Аллаһ Тәгалә кемне дуслаштыра? Ниятләре булса, дуслашам дигән ниятләре бар икән, дуслаша. Димәк, ният мондый вакытларда зур урын алып тора. Иң мөһим урын. Ният бар икән, дуслаштыра. Нияте юк икән, дуслаштырмый. Тәбүк сугышы вакытында Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм әйткән. Дөреслектә Мәдинәдә шундый кешеләр бар. Сез нинди генә юлдан барсагыз да, нинди генә үзәнне үтсәгез дә, алар сезнең белән, диде. Кешеләр алар Мәдинәдә булуларына карамастанмы дип сораганда, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм әйтте, әйе, чөнки аларны Мәдинәдә җитди сәбәп тоткарлады, диде. Ягъни Мәдинәдә калган кешеләр сугышка баручылар кебек үк әҗер алачаклар. Чөнки аларның ниятләре изге булган, сугышка бару иде, ниндидер сәбәпләр белән алар шушы сугышка бара алмады, ләкин ниятләре булу сәбәпле алар шушы сугышка бару гамәленең савабына ирешүе турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм белдерде. Инде Табук сугышы вакыйгасы ул бик зур вакыйга ислам динендә Византия армиясенә каршы оештырылган бу поход иде. Бу шундый вакытта җәй көне эссе вакыт, бакчада җимешләр өлгергән. Бу вакытта гараплар э, көндез чыкмыйлар, шушы җимешләрнең күләгәләрендә генә, бакчаларның күләгәләрендә яталар, хәл алып, су эчеп, шушындый э, авыр вакытта сугышка барырга кирәк булды. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм җихад игълан итте. Бу зур вакыйга, монда инде мунафиклар бармаска тырышып калдылар, чөнки бит инде үлем белән тиң. Әзерлек юк, фәкыйрь вакытлары, сугышка тиешле әзерлек, ерак юл үтәсе бар, айлар буе эсседә, һәм монда исән кайтуы икеле. Һәм әлбәттә, Аллаһ ризалыгын өмет итмәгән ике йөзле кешеләр монда төрле сәбәпләр табып калды, ялганлап калдылар. Ә шулар арасында бик тә барырга теләп, ниятләре изге иде, күңелләре. Сугышка барасылары килде, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларны калдырды. Сәбәпләре бар иде. Һәм алар моңа үкенде бара алмаганына. Бу хәдистә шул кешеләр турында әйтә. Шуңа күрә менә бу вакытта инде бу сугышка бару, башка сугышлар алай түгел иде. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм җихад игълан итсә, ниндидер бер күләмдә кешеләрне җибәрә, әзерлекле. Ләкин менә бу сугышка Табук сугышы, анда бик зур гаскәр иде, 200 меңләп, бик зур көч, Византия империясе иң көчле дәүләтләрнең берсе иде. Һәм э, шуларга каршы мөселманнарны э, сугышка чакырды Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм. Һәм барырга тиеш иде бөтен мөселманнарга да бу фарыз кылынды ул вакытта. Инде шулай ук башка сугышларга барганда алдан әзерләнү була иде, мөмкинлекләр бар иде. Монда э, инде коры юл була бу вакытта. Хайваннар җитешми, хайваннар э, ябык, кайберләре үлә, шундый авыр вакытта сугыш игълан ителә. Финиклар өлгергән вакыт бик күп сәдакалар бирүчеләр була. Кешеләр соңгы малларын бирәләр э, шушы сугышка әзерләнә иманлы кешеләр. Һәм әйткәнемчә, инде ялган сәбәпләр табып, мунафиклар барсы да бармыйча кала. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм аларны белә, ялган сәбәп тапкан инде, ләкин калдыра. Шулай ук инде монда тукталып тормыйсыз. Бер өч, өч мөселман да хисләренә бирелеп, бернинди сәбәпсез э, кала, ләкин алар соңына бик каты үкенәләр, тәүбә кылалар һәм бик күп авырлыклардан соң Аллаһ Тәгалә аларның тәүбәләрен кабул кыла. Шулай ук сәбәпләр белән калучы мөселманнар да була. Бик барырга телиләр, авыру, картлык, фәкыйрьлек сәбәпле кайбер кешеләрне калдыралар. Чөнки авыру кеше шундый ут эссидә ризык юк, эчәргә юк. Сәфәр үтәсе бар, авыру кеше моны күтәрә алмый. Барырга тели, ләкин пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм мондый кешеләрне алмый, калдыра. Тегеләре мунафиклар бер сәбәпсез ялганлап калалар. Өч мөселман сәбәпләре булмаса да, шушы нәфесләренә ияреп ялгышып калалар. Инде менә бу барырга теләгән кешеләр җылый, җылап киләләр. Яки карт кеше мондый җирак сәфәргә бара алмый. Фәкыйр кеше, аның барырга үзе фәкыйр, аның коралы юк, аның аты юк. Ул бер нәрсәне әзерли алмый фәкыйрлек сәбәпле. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи аларны шундый калдырган кешеләр дә була. барырга теләп, бик тә теләп, бара алмыйча шушы сәбәпләр белән калган кешеләр турында Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә. Менә бу авыру сәбәпле, картлык сәбәпле һәм маллары булмау, фәкыйрьлек сәбәпле шушы юлга әзерләнмәү сәбәпле бара алмыйча калган кешеләрдә бармауларында гөнаһ юк ди Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә ул кешеләрнең күңелләре Аллаһка карата һәм пәйгамбәргә карата ихлас булса, ягъни менә бу сәбәпләре бар, фәкыйрь, мескин, карт, авырту, Сәбәбе дә бар, күңелләрендә алар барырга ниятли, ихластан Аллаһка карата, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә ихлас, телдә генә түгел, ниятләре, монысын Аллаһ Тәгалә генә белә, ихлас булсалар, аларда гөнаһ юк ди. Һәм шулай ук гөнаһ юк, э, кемнәргә синнән барырга, шушы утырып баруга хайван сорап килделәр, мин дә барыйм, миңа да хайваннар бир, фәкыйрь кешеләр килде, син аларга бармыйсың дип кире борып җибәрден, аларда да гөнаһ юк бармаларында, ул кешеләргә дә гөнаһ юк диде Аллаһ Тәгалә. Чөнки пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм дә аларга бирергә хайваны юк иде һәм ул аларга әйтте, мин сезне утыртырга миндә хайван юк диде. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм шулай дип әйткәч, алар сине күзләрендә яшь белән җылый-җылый, э, бик борчылган хәлдә э, кайтып киттеләр ди. Һәм үзләренең шушы Аллаһ юлында шушы сугышта катнаша алмаулары, шушы сәфәргә мал белән ярдәм итә алмаулары сәбәпле алар бик кайгырдылар ди. Мондый кешеләрдә гөнаһ юк ди Аллаһ Тәгалә. Һәм менә шушы сугыштан җиңү белән кире әйләнеп кайтканда Мәдинәгә якынлагач пигамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм менә бу хәдисне әйтте. Бөтен мөселманнар каршына җыйналып, күз алдына китерегез. Тегеләре авылда өйдә калды, бара алмады. Бу авыр сәфәрнең бер генә авырлыгын да тоймады. Тегеләре ничә ай буе ачлыкта интегеп, аяклары ярылганчы йөреп, шушы авырлыклар күреп, кайберләре халәк булды, яраланды, авырдылар. шушы мәшәкатьләрне үтеп, шуны хәтле юл үтеп кайтты. Өйләренә якынлаш, шунда Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм әйтте. Дөреслектә Менә шушы кешеләр турында әйтте. Коранда аят әйткән, э, аятта әйтелгән кешеләр турында. Барырга теләде, ниятләре яхшы иде. Барырга телиләр, менә бу сәбәпләр белән калмады. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм әйтте, сәбәп белән калган мусульманнар турында шушы өстәге сүзләрне әйтте. Алар э, өйдә утырсалар да диде, Сезнең белән бу авырлыкларны күтмәсәләр дә, сез үткән кыенлыкларны үтмәсәләр дә, аларга да шул ук сәбәп була диде. Ягъни боларыннан барганнарның нияте дә бар иде, мөмкинлекләре булып, алар шушы авырлыкны гамәлнең үзендә кылдылар, хиҗрәт гамәлен. Боларга аңлашыла савап. Аллаһ Тәгалә әйтте, нияте бар тегеләрнең, ә гамәле юк. Аларга да шул ук савап, диде, ниятләренә күрә. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, менә ният, ислам динендә иң төп өлеше. Нияттә ялгышасың икән, гамәл булса да, бу гамәл кабул ителми. Ният төп өлеше. Кайбер вакытта нияте бар, гамәле булмаса да, Аллаһ Тәгалә ниятенә күрә шушы гамәлне кылмасын да, шул кылган савабын бирә. Шуңа күрә ниятләребезгә бик тә игътибарлы булырга кирәк. Инде хадиснең тарихына тирәнрәк килгәндә, без баштагы хадисне шушы хиҗрәт мисалы белән китергәндә ният турында. Ибн Мәсгуд әйтте, безнең арабызда Өмме Кайс дигән хатынга өйләнергә теләгән кеше бар иде ди. Ләкин ул хатын тегесен күчеп килмәсә, аңа кияүгә чыгудан баш тартты. Ягъни Мәккәдә вакытта бу ир кеше бу хатынга бик тә шушындый күзе төште, әйтте, Миңа кияүгә чык дип, ә ул хатын әйтте, әгәр дә хиҗрәт кылсам Мәдинәгә, мин сиңа кияүгә чыгам. Хиҗрәт кылмасан, бармасам Мәдинәгә, мин сиңа кияүгә чыкмыйм, диде, шарт куйды. Шуңа күрә ул кеше күчеп килде һәм аңа өйләнде Мәдинәгә күчкәннән соң. Аннары без аны Өмме Кайсның күчеп э, килүчесе дип атый башладык, диде. Кушамат такканнар шундый. Моның һиҗрәттән асыл максуды Расулла хозурында тору түгел, бәлки шул хатынны үзенә алу иде. Расулла саллаллаһу алейһи вәсәлләм моның ниятен белгәннән соң шушы без укыган хадисне кешеләргә җиткерде. Хәдистә Мәдинәгә һиҗрәт итү кебек хас бер гамәл зикер ителсә дә, Максуды исә гомуми булып, һәрбер гамәл кирәктән гамәле, кирәк тел гамәле булсын, әс вә кирәк күп булсын, нияткә карап йөрүне э, бәяләнәчәген пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм белдерде. Ягъни мисал итеп бу хадистә хиҗрәт кылуны гына китерсә дә, ләкин инде бөтен гамәлгә дә кагыла. Бу хадис бөтен гамәлләргә карата белдерелде. Һәрбер гамәл тел белән булсын, тәнебез белән булсын, сүз белән, любой гамәл диде, ниятенә карап бәйләнәчәк диде. Ният бозык булса, гамәл дә бозык. Ният төзек булса, гамәл дә төзек һәм игътибарга алыначак. Бу урында гамәлләрнең төрләре турында аңлатып китү урынлы булыр. Кеше гамәлләренә игътибар белән карасак, үзенең ике даирәдә яшәгәнлеген күрә кеше. Ягъни менә безнең туганнан алып үлгәнче без нинди дә булса гамәл, туу безнең белән булган гамәл, без монда катнашабыз, үзе ихтиярсыз булса да, үлүдә, үлү гамәле, соңгы гамәлебез, монда да без ихтиярсыз катнашабыз, шуның шикелле менә шушы ике гамәл арасында тормыш дәвамында безнең тормышыбыз гамәлләрдән генә тора. Я йоклыйбыз, я басып торабыз, я утырабыз, я эшибез, я сөйләшәбез, я гыйлем алабыз. Һәр бер мизгеле бу гамәлләр. Һәм менә шушы э, гамәлләрне ике даирәгә бүлеп карарга була. Беренчесе шундый даирә, андагы гамәлләр кешегә ихтиярсыз ирешә. Ягъни бар гамәлләр дә мәҗбүри рәвештә була. Икенчесе шундый даирә, андагы гамәлләрне кеше үзе башкара, ягъни бөтен гамәлләре үз ихтияры белән эшләнә. Кешенең менә шушы ихтиярсыз ирешә торган гамәлләре, беренче даирәдәге, үзе ике төрле була. Галәм тәртибе таләп иткәннәре Болары нинди? Ягъни туа кеше, аның төсе, җисеме, кыяфәте, су өстендә йөри алмавы, төрле сыйфатлары кешедә булган, боларында без ихтыярлы түгел, без сайлый алмыйбыз. Кайчан тууны да, монысы безнең белән була торган гамәлләр, без бу гамәлләрдә катнашабыз, ләкин моңа тәэсир итә алмыйбыз, моны үзгәртә алмыйбыз, монда безнең ихтыярыбыз юк. нинди төсле булуыбыз бер бездә сайлап алам минем э, ничәп э, кара чәч булсын дөньяга килгәч сары чәч булсын ягъни зур гәүдәле булыйм ир кеше булыйм хатын кыз булыйм кыяфәтне сайлый алмыйбыз ниндидер булмаган сыйфатларны үзебезгә ала алмыйбыз аллаһ тәала бу гамәлләрне гамәлләрдә безне катнаштыра ләкин безнең монда ихтияр юк шул ук ихтиярсыз гамәлләрнең икенче өлеше икенче төрлесе бар галәм тәртибе таләп итми торганы Ләкин кешегә ул үзе теләмичә ирешә һәм кеше үзенә килгән бу гамәлне кайтара алмый торган даирә. Ягъни, син э, хайванга мылтыктан атып, ялгыш кешегә тидерден охотага бардында, һәм ул үлеп китте. Авариягә эләгеп үлден. Ягъни монда табигый законнар түгел бу. Монда кешенең тормышында шундый гамәлләр кыла, ләкин бу гамәлдә катнаштын. Бу гамәлен э, дә бар, ниятен аны үтерү дә түгел иде. Ихтиярсыз рәвештә синең белән булды. Ягъни ялгыш аттың да кешене үтерден. Гамәл синең белән булды, ләкин синең ихтиярың юк. Бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан мәҗбүр ителеп эшләнде. Шуңа күрә менә бу ихтиярсыз гамәлләр ике ике төрле диде. Берсе галәмдәге законнар, Аллаһ куйган законнар э, да катнашу, Монда ихтиярсыз без һәм безнең тормышыбыз дәвамында без э, катнашабыз, ләкин безнең ихтиярдан башка Аллаһ Тәгалә шулай кылганга күрә ниндидер гамәлләр була. Инде икенче даирәне карап китик. Кешенең ихтиярсыз даирә эчендә булган э, шушы гамәлләрнең барысы да каза дип исемләнә ислам динендә. Чөнки аларны Аллаһ Тәгалә каза итте, хөкем чыгарды, шулай булсын дип. Шул сәбәпле кеше бу гамәлләргә хисап ителми. Ничәп ак тәнле булды, ничәп хатын-кыз, ничәп ир кеше булды, ничәп шул вакытта тудын, болар турында да Аллаһ Тәгалә сорамый. Моны Аллаһ Тәгалә үзе безгә каза кылды, тәкъдир кылды. Кешегә ул гамәлләрдән чагыштырмача файда яисә зарар, ярату яисә яратма булса да, бу гамәлләрдәге яхшылыкны яисә начарлыкны Аллаһ үзе генә белә. Ул гамәл хакында һәм аны галәмгә китерү хакында кеше һичбер нәрсә дә белми. Кешенең бу гамәлне үзенә китерүгә дә һәм үзеннән туктатырга да көче булмый. Аңа бу каза Аллаһ Тәләдән дип иман китерү кирәк була. Инде икенче без э, башта әйтеп киткән даирәдәге гамәлләргә килсәк, бу кеше үз ихтияры белән кыла торган гамәлләр. Менә тормыштагы шушы икенче төркемгә кергән гамәлләре бар, җыйналган э, без кылган гамәлләрне. Монсында без ихтыярлы. Әгәр дә без тирә якка карасак, Аллаһ Тәгалә яраткан мәхлукларны, галәм, тереклек, кешене һәм аларда ниндидер үзенчәлекләр дә бар икәнен күрәбез. Мәсәлән, ут ул гел яндыра. Аллаһ Тәгалә шундый сыйфат яратты утны. Агачта шундый сыйфат бар, шушы утка салсак ул яна. Бу Аллаһ Тәгалә билгеләгән агачка шундый сыйфат. Ул кыямәткә хәле шулай булачак. Пычакта кисү үзенчәлеге бар. Бу сыйфаты кайрылган пычак икән, ул һәр нәрсәне кисә. Кешедә инстинкт, нәсел калдыру, табыну, органик хаҗәтләрне, таләпләрне яратты Аллаһ Тәгалә. Бу һәр кешедә бар. Һәр кеше нәсел калдырырга омтыла, һәр кешене табынасы килә, ниндидер бер үзеннән өстен көчкә сыгынасы килә. Шушы ниндидер авырлыклар булса, кешенең яшисе килә, омтыла, төрле сәбәпләрен кыла. Бу инстинкт выживания, бу һәр кешедә бар. Бер кешедә булып, бер кешедә булмый торган нәрсә бу безнең сыйфатыбыз, бер үзенчәлегебез. Шулай һәр кешедә органик хаҗәтләр бар. Ягъни тышка чыгасы килә, ашыйсы килә, эчәсе килә, йоклыйсы килә. Бу һәр кешедә бар. Һәм шушы без санап киткән үзенчәлекләрдә, әйберләрдә Аллаһ Тәгалә билгеле үзенчәлекләрне булдырды. Шушы матдәләрдәге һәм кешенең органик хаҗәтләрдәге, ягъни организм таләпләрендәге билгеле үзенчәлекләр кадәр Моны шулай ук Аллаһ Тәгалә яратты. Без моны үзебез сайлап ала алмыйбыз бу сыйфатларны. Мәгълүм бер халәткә кую, үлчәп, билгеләп кую дип исемләнә, кадар дигән сүз. Ягъни э, кадар дигән сүзнең мәгънәсе. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларның бөтенесен дә һәм алардагы үзенчәлекләрендә, ягъни законнарында яратты. Бу үзенчәлекләрне Аллаһның үзеннән башка бер нәрсә үзгәртә дә, аларга тәэсир дә итә алмый. Кеше бу үзенчәлекләр Аллаһ Тәгалә тарафыннан яратылган дип иман китерергә тиеш. Менә бу да бик мөһим, чөнки бүгенге көндә җәмгыятьтә күпчелек шушы фән э, нигезләнгән, ягъни менә шушы эволюция ярдәмендә булган һәм телевизордан зур-зур галимнәр чыгыш ясый, менә бер хайван белән таныштыра да, әйтә, шаккатып аның сыйфатларын сөйли дә, менә гасырлар дәвамында алар өйрәнделәр. Аларда шушы сыйфат барлыкка килде дип. Бу ялгыш сүз, әгәр дә без моңа кушылабыз икән, без иманнан чыгып китәбез. Чөнки иман таләбе бер таләбе, менә бу үзенчәлекләр, сыйфатлар, бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан яратылган. Менә бу алда әйтелгән үзенчәлекләрне үзендәге булсын, шушы табигый законнарда булсын, законнарның куллануда кеше яхшылыкта да, начарлыкта да кулланырга мөмкин. Шушында Аллаһ Тәгалә безгә ихтыяр бирде. Бу даирәдәге кешенең гамәлләре үз теләге белән була. Мәсәлән, ул йөри, ашый, эчә, теләгән вакытында сәфәргә бара һәм аннан кайта. Шушы үзенчәлекләрен үзе теләгәнчә файдалана. Аллаһ Тәгалә мондый мөмкинлек ихтыяр бирде. Ут белән яндыра, пычак белән кисә, инстикытларын һәм органик хаҗәтләрен теләгәнчә канәгатьләндерә. Монда Аллаһның иреге бар. Боларның барысында кеше үз ихтыяры белән эшли. Шул сәбәпле шушы даирәдә башкарган эшләре хакында кыямәт көндә соралачак. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, әйткәнемчә, туганнар арып үлгәнгә хәтле безнең тормышыбыз гамәлләрдән генә тора. Һәм менә карадык, берсесе бер төркем э, гамәлләр безнең ихтиярыбыздан башка без бернинди яңа тәэсир итә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә шулай кылган, каза кылган күрә безнең белә була. Бер төркем гамәлләр һәм бер төркем гамәлләрдә без э, ихтияр белән эшлибез. Үзебез эшлибез ул гамәлләрне. Аллаһ Тәгалә шулай яратты шушы ихтиярны. Менә бу беренче ихтиярсыз булган өлеше турында Аллаһ Тәгалә сорамый бездән. Ә менә кайсында Аллаһ Тәгалә ихтыяр бирде, һәм без үз ихтыярыбызда шушы гамәлләрне тормышта кылабыз, менә монсы турында гына хисап булачак кыямәт көндә. Шушы гамәлләр мизанга салып үлченәчәк. Инде менә шушы бәндәләрнең ихтыярый булган эшләре гыйлем, ният һәм э, теләү Куәт дигән өч нәрсә белән э, тәмам булыр. Чөнки адәм баласы үзе белмәгән нәрсәне ниятли алмый. Ягъни башта белем булырга тиеш, нәрсәдән ният барлыкка килү өчен бер нәрсәгә. Аннан соң ният барлыкка килә. Э, ният булганнан соң куәт булмаса, мөмкинлек булмаса, ул аны кыла алмый. Э, менә шушы гыйлем булып, э, ният кылганнан соң гына ул гамәл башкарыла. Ният юк икән, син ул эшне кылмыйсың. Һәм бу ният кылган нәрсәне башкарырга куәте мөмкинлеге булмаса, ул аны эшли алмый. Мисал эчәсе килгән кеше аның дәвасы су икәнлеген белергә тиеш. Башта гыйлем булырга тиеш. Эчәсең килде, әгәр дә син бу гыйлемең юк икән, су янында утырырга мөмкин. Теләгене су эчәсе килү теләген нәрсәдер эчәсе килде, шул хис кузгалды, борчыласын, газап чигәсен, янда су булса да, әгәр дә белмәсәң, син менә су эчкәч, бу халәтен үтәчәк. Син тынычланачаксың икән, белмәсәң, әлбәттә су эчә алмыйсың. Шуңа күрә башта белергә кирәк, су эчкәннән соң аның дәвасы. Шуннан сон, шуны белгәннән сон, ул ният кыла, тукта су эчим әле, дигән ният барлыкка килә. Һәм әгәр дә куәте мөмкинлеге булма, булса, суны эчә. Менә бу өч нәрсә булса, гамәл өч нәрсәдән тора. Ягъни бер гамәлне кылганчы, менә ихтияри булган гамәлләрдә башта э, белем булырга тиеш, Аннан соң ният барлыкка килә, аннан соң мөмкинлек куәт булмаса, э, шулай эчә алмыйсың. Э, мәсәлән, эчәсең килде, суны күрден, су эчәргә ният кылдын, синең мөмкинлегең юк. Син, мәсәлән, авыртасың, кузгала алмыйсың, бара алмыйсың, куәтең юк, мөмкинлегең юк. Яки анда өйдә бикләнгәнсең, тәрәзәне күрәсең. Э, шуңа күрә менә бу куәт, мөмкинлек булырга тиеш өч нәрсәдән тора һәрбер гамәл. Менә шушы өч бу гамәл су эчү гамәле, су эчүебез. Шушы өч нәрсә белән тәмам була. Әгәр дә ният нинди нәрсә дип сорасалар, гыйлем белә, ягъни гыйлем белү сәбәпле бер эшне эшләргә күңел белән теләү кылу дип җавап бирергә була. Ниятне аңлар өчен. Менә шул туган күңелебездәге уй. Ул күңелдәге нәрсә. Теләк барлыкка килде. Менә шул ният була. Шуңа күрә гыйбадәт вакытларында тел белән сөйләү вә укуның мәгънәсе булмас. Ул нәрсәләр ният түгел. Ният урыны күңелдер һәм нияткә караган зарури шарт теләгән, ниятләгән нәрсәне төгәл билгеләү һәм аны башкалардан айыру. Шуңа күрә намазны уку нияте генә җитми, нинди намаз өйләме, икендеме һәм башка укыйсын билгеләргә кирәк була. Ният шарт иде. Килдем дә намаз укырга ният кылдым. Диде дә бер намаз укыдын. Бу әле ният түгел, ният ачыкламады. Нинди намаз укыйсын син? Нәфил намазымы? Ничә рәкагатьле? Болар бөтенесе ният шушы нәрсәләрне үз иченә ала. Хәзер менә шушы ихтыярлы булган гамәлләребездә ниятнең тоткан урынын карап үтик. Безнең ихтыяры, ягъни үз ихтыяры белән башкарыла торган э, гамәлләребез өч төркемгә бүленәләр. Аллаһыга карата итагать итү, фарызларны үтәү, харамнардан тыелу, гөнаһ, харам һәм э, рөхсәт ителгән эшләр. Беренче төркемгә төрле дини бурычларны үтәү керә. Аларның дөреслеге һәм әҗере нияткә бәйле. Гыйбадәт кылуның нияте бары тик Аллаһ Тәгалә генә буйсыну гына булырга. Әбу Ханифә мәзхәбенә күрә намаз, руза, хаҗ вә зәкят кебек асыл нигез булган гыйбадәтләр өчен ният шарт булып тора. Ягъни, менә бу гамәлләрнең кабул булуы ният шарт булып тора. Син тордың да ниятләмәдең, ашамадың, эчмәдең, бу ураза булып кабул булмый. Ниятләре Абу Ханифа мәсхабында менә бу э, ният кылырга тиеш буласың. Ниятен юк икән, гамәл дөрес түгел. Ә башкаларга чара булган гыйбадәтләрдә намазның тышкы шарты, фарызы булган тәхәрәт кебек ният шарт түгел. Ягъни менә бу э, төп гыйбадәтләребез безнең ислам дине, э, намаз уку, ураза, э, хаҗ, ә менә башка фарыз эшләрдә, башка гыйбадәтләргә шарт булып торган. Буларда ният шарт түгел. Мәсәлән, намаз фарыз, аның нияте дә фарыз. Намаз уку өчен тәхәрәтле булырга кирәк. Тәхәрәт алганда ниятсез генә барып, онтылып китеп, менә күнеккәнчә син тәхәрәт шартларын үтәдең, Ниятләмәден дә, уйламадын да, ләкин шул бөтен шартын үтәден, синең бөтә хәләтен бар. Чөнки монда ният шарт түгел. Ният э, савапка гына тәэсир итә. Ният кылып тәхәрәт алсан, бу тәхәрәт алган өчен савап аласын. Ниятсез барып жуынганда кабатлыйсын икән, бу вакытта тәхәрәтле буласын, савабы булмый. Шуңа гына тәэсир итә. Мисал, ният итмичә төзелгән тәхәрәт берлә дә намаз уку дөрес була. Әгәр дә инде без тәхәрәтне үзендә ният белән башкарсак, бу вакытта намаз савабы берлә тәхәрәт савабына да ирешәчәкбез. Шуңа кирәк үзе асыл яки башка гыйбадәтләргә чара булучы гыйбадәтләр булсын, һәрберсенә ният Аллаһ Тәгалә э, ризалыгына ирешү э, ниятен без кылырга тиешбез. Нияттән башка гыйбадәтләр игътибарга алынмау сәбәпле, Ниятне дөресләү бик әһәмиятле бер нәрсәдер. Ният күңел гамәле булган сәбәпле, анда рия, икейөзлек башка ниятләр катышу булу мөмкин түгел. Хәтта җәннәт вә тамукка кешенең мәңге калуы ният җәзасы диючеләр дә бар, галимнәр әйтә. Ягъни мөмин кеше җәннәттә мәңге калса, дөньяда вакытында мәңге мөмин булуны ният иткәнлеге вә бер кеше тәмугта мәңге ятса, дөньяда вакытта гөнаһлы булып яшәүне ниятләве, сайлавы өчен буладыр. Үкенү, тәүбә кылу бар гөнаһларны юкка чыгарса, ният юк эшләрне бар итәдер. Димәк, без әле карап киттек ихтыярый шушы гамәлләрнең беренче төркемен. Бу Аллаһ Тәгалә карата булган бурычларыбыз. фарыз эшләребезне андагы ниятнең урынын карадык. Икенче төркем э, без катнаша торган бу дөньяда кыла торган э, гамәлләр төркеме булырга мөмкин. Бу төркемгә караган гөнаһ гамәлләргә килгәндә, аларның хәле нияткә карап үзгәрми. Яхшы бер ният белән харам эшне кылырга ярамый, ягъни нияткә карап гөнаһ э, яхшы эшкә әйләнми. Моңа мисал итеп харам акчага мәчет салучыны, башка кеше хисабына ярлыларны ашатучыны, берәр кешенең күңелен шатландыру өчен икенче берәү турында гайбәт сөйләүчене, яхшы ният кылып, асылы бидгат булган гамәлләрне кылуы бөтенесе халәкәткә китерә. Бу кабул ителми. Мондый гамәлләр барысы да наданлык турында сөйлиләр, чөнки изге ният золым яки гөнаһ булган нәрсәне үзгәртә алмый. Сәхел э, дигән э, шушы галимебез әйткән, Аллаһ Тәгалә каршында наданлыктан да зуррак гөнаһ юк дигән. Аннан, "Эй Абу Мухаммад, сиңа нәрсәнең наданлыктан да начаррак икәне мәгълүмме?" дип сораганнар. Ул әйе дигән, үзеңнең наданлыгыңны белмәү дигән. Чынлап та шулай, чөнки үзеңнең наданлыгыңны белмәүче кеше белем алырга омтылмый. Аллаһ Тәгалә әйткән, үзегез белмәсәгез, белем ияләреннән сорагыз дигән. Димәк, әгәр дә кеше үз ихтыяры белән гөнаһлы эшләр кыла икән, монда бу эшләрнең ният үзгәртми алмый икән. Ягъни беренче төркемдә Аллаһ Тәгалә каршында булган төп гыйбадәтләребез нияте дөрес түгел икән, Аллаһ ризалыгын өмете нияте юк икән, бу гамәл кабул ителми. Харам эшләрдә яхшы ният белән кылдыны, начар ният белән кылдыны дәрәҗәсен үзгәртми ният. Монда ниятнең урыны шулай. Без бүген мондый гамәлләрне күрәбез, шулай бит? Менә алда санап киткән. Шуңа күрә менә мондый нәрсәләрне ният үзгәртә алмый. Харам эшләрне яхшы ният белән кылсан да, начар ният белән керсән дә, ул харам булып кала. Инде өченче төркем гамәлләрне карыйк, без кыла ала торган, безнең ихтиярыбыз булган. Бу төркемдәге гамәлләргә барлык рөхсәт ителә торган нәрсәләр керә, мөбах гамәлләр. Ягъни Аллаһ Тәгалә монда безгә ирек куйды. Теләсәгез эшләгез, теләмәсәгез эшләмәс. Бу төркем гамәлләр. Нияткә карап, бу төркемдәге гамәлләр өчен бик күп саваплар яки бик күп гөнаһ булырга мөмкин. Чөнки мөбах тыелмаганда, кушылмаганда эшләр нияткә сәбәпле гыйбадәт яки гөнаһ булалар. Аларның һәрберсе берничә нияткә ия була ала. Мәсәлән, ләззәтләнү өчен хушбуй сөртү рөхсәт ителгән эш, Монда аңлатып китик, мөбах булган. Ягъни шундый гамәлләр кыйы, кеше туйганча ашый ала, эчә ала, йоклый ала, нәрсәдер эшли ала. Моңа ислам дине безгә буйырмый да, тыймый да. Шундый эшләр булар безнең тормышыбызда күпчелек эшләребезне, гамәлләребезнең күпчелек өлешен тәшкил итә. Шуңа күрә менә монда мансында ният мөһим. Менә бу ирекле булган эшләрне ният яки бик саваплы эшкә, гыйбадәткә әйләндергән мөмкин. Яки шул гамәлне бузык ният белән кыласың икән, син гөнаһка батырга мөмкин. Димәк, истә калды. Беренчесе фарыз эшләрдә беренче төр гамәлләр бар. Аллаһ Тәгалә мәҗбүр ителгән, монда ният юк икән бу гамәлләрдә. Аллаһ Тәгалә кабул итми. Икенче төркем харам эшләрдә шулай ук ният мысына бөтенләй тәэсир итми. Харам эшләр нинди генә яхшы ният белән, э, начар ният белән эшләнсен, э, гөнаһ булып кала. Ә өченче ирекле булган бу күпчелек безнең гамәлебезнең үз эченә ала. Бу эшләр ниятка карап үзгәрә икән, мөселман кардәшләрем. Шуңа күрә, әгәр дә тәмле ис килсен дип хушбуй сөртү, бу асылда ирекле гамәл. Моның өчен савап та, гөнаһ та вәгъдә ителмәгән, тыелмаган да, мәҗбүр дә ителмәгән, без беләбез. Без аны ни өчен сибәбез? Ләззәтләнү өчен. Без аны ул истән безгә рәхәт. Бу рөхсәт ителгән эш. Әгәр дә кеше шул хушбуйны сибә, ләкин шунда ниятли, ләззәтләнү өчен түгел, ул аңа шаңа түгел, бу ирекле эшне эшләр алдыннан аны нияте пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм сөннәтенә иярү. Чөнки пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм ирләргә менә хушбуй сөртүне кә чакырды. Без шуны белеп, шушы гыйлемне белеп, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең бу чакырган эше икәнен, тукта, менә сөртим, үзем дә ләззәтләним, пәйгамбәрнең сөннәтенә иярим дип сөртсәк, бу гыйбадәткә әйләнә. яки күршеләренә шул ис белән рәхәтлек бирү өчен сөртсә, мондый гамәлләр яхшы саналыр һәм кешегә тагын да югарырак дәрәҗәгә ирешергә ярдәм итә. Әгәр дә шул хушбуйны байлык белән мактану яки чит хатынның игътибарын җәлеп итү һәм шундый ниятләр белән сипсә, аның бу эше гөнаһка әйләнә. Күпчелек вакытта бу бүгенге заманда хушбуйны кешеләр шуның өчен сибә. Кайберләре сибә, байлыгын күрсәтү өчен, Э, ягъни нәрсә көзге янына басып хушби сыйфшып китә башка кешене җәлеп итү өчен аны ниндидер э, хисләрен кузгату өчен аңа ошау өчен менә шушы ният белән шушы начар эшне ниятләп бу гамәлне кылсан ирекле шасылда хушбуй сиртү бер нинди ниятсез үзең өчен ләззәтләнү өчен сиптен бу вакытта бер нинди савап та юк гөнаһ та юк Әгәр дә беренчесе пәйгамбәрнең сөннәтенә иярү нияте белән сөртсәк, бу гыйбадәткә әйләнә дә безне зур савапларга китерә. Әгәр дә начар ният ниятләп сөртәсен икән бу гамәлне, гамәле шул бик. Шул ук духины сөртергә, мәсәлән, көзге каршына идә көзге духи тора. Бер кеше килде, тукта мәчеткә барам, ире э, сөртеп китте. Пәйгамбәрнең сөннәтенә муафик булыйм әле, әҗир савапка ирешим дип сөртте шул ук хушбуйны, шул ук көзге каршында шул гамәлне кылды, әҗир савапка иреште. Икенче анда башка өй ахеле башка начар ният белән сөртеп чыгып китте, Алла сакласын, ул гөнаһка батты. Гамәл бит шул ук, бернинди үзгәреш юк. Димәк, ният сәбәпле үзгәрә икән. Безгә кадәр яшәгән изге кешеләрнең берсе, мин барлык эштә дә билгеле бер ниятне булганын теләр идем. Хәтта сүз ашау-эчү, йоклау һәм бәдрәфкә керү турында барса да, дигән. Мәсәлән, кеше ризыкны Аллаһыга гыйбадәт кылу өчен тәнен ныгыту нияте белән ашаса, изге балалар табу өчен кылса, болар Аллаһыга гыйбадәт кылу санала. Кыскасы әйткәндә, безгә беркайчан да бернинди шартларда да гамәлләребезне әһәмиятсез дип санарга, үзебезне уйларга, э, үзебезне аның зарарыннан имин дип уйларга ярамый. Ягъни бу ирекле эш кенә бит. Моңа җавап бирәсе юк дип, алы игътибарсыз кылырга ярамый. Аларның һәрберсе өчен дә кыямәт көнендә җавап бирергә туры киләчәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә сине күзәтеп тора. Ул әйтте, кеше әйткән һәр сүзне дә янында торган йокламаучы сакчы язып бара диде. Инде вагазны йомгаклап әйтәсе килгән сүзем шул, һәр хәлгәле, һәм гамәл вә гыйбадәт һәм дә башка нәрсәләрнең рухы нияттер. Кеше малын урлау нияте белән үз малын алучы кеше гөнаһлы булып, Үз малын алу нияте белән кеше малын алучы кеше шәригать күзлегеннән гаепсездер. Менә шул хәтле э, дөрес итеп аңлыйк, мөселман кардәшем, ни хәтле ният бик мөһим. Ният ничек итеп үзгәртә? Мәсәлән, син э, бер э, җиргә керден, мәсәлән, банкка керден дә ди, бер ящикны урладын. Туры килде үзеннән акча. Шулай булырга мөмкин. Каядыр керден дә, караңгыда ялгыш керден дә, үзеннең малын акча киткәнсең. Монда шул турыда сүз бара. Икенче көнне карадын, урлагансын, син э, кеше малын урларга барадыр. Ниятен шул иде, ә гамәл урладын үзеңнең малы. Бер кешегә зыян китермәден. Ягъни гамәлдә гөнаһ юк, үзеңнекен алдым бит. Нияте бозык булу сәбәпле сиңа э, бу гөнаһ языла, кеше малын урлаган. Икенче бер булырга мөмкин, син ялгыш анда бутап алдын, мәсәлән, телефоннарны бутарга була бүген, яки кешенең киемен алыштырып чыгып киттен. Син үзенекен алу иде нияте, ә башкарды начар гамәл, кешенекен урладын, килеп чыга, кешенекен алдын. Гамәле начар, нияте яхшы иде. Шуңа күрә кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә бу гамәл өчен сорамый, ник урладын дип. Кешенекен алгансын, ниятен бөтенләй начарлык түгел иде, Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәсе булмый. Үзенекен алып, Нияте дөрес булмаса, моның өчен караклык өчен җавап бирәсең. Ният булганнан соң, гамәле кылынган булсын яки кылынмаган булсын, бәндәләргә савап язылып, әмма ният булмаган гамәлләргә савап юктыр. Рия керү сәбәпле гамәлгә савап булмый калырга да мөмкин. Мәсәлән, бер фәкыйрь адәм ихлас ният белән фәлән кеше кебек бай булсам, шундый хәер эшләр идем, мондый изгелек кылыр идем, яки анда мәчет салдырыр идем инде, э, байлыгым булса дисә, яки акчам булса да, мин фәлән кеше кебек э, кәеф һәм сафа кылыр идем дисә, әүвәлге сурәттә савап ва соңгысы соңгысы чирагында гөнаһ йөкләнгән хәлдә Ягъни шул эшләрне эшләгән хөкемендә кабереннән кубарылырга мөмкин. Озын бер кудси хәдистә Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм әйтте, Кыямәт көнендә хисапка беренче чакырылучы бәндәләрдән берсе шаһит булыр. Һәм аңа бирелгән бөтен нигъмәтләрен әйтеп чыгарлар. Ул аларның бөтенесен дә таныр. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә ул нигъмәтләр белән ничек файдаланганын хакында сорар. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтер, ярар, менә мин сиңа көч-куәт бирдем, шундый физик мөмкинлек бирдем, син таза, сәламәт идең, э, дип нигъмәтләрне әйткәч, Аллаһ Тәгалә сорар, э, шул э, нигъмәт белән нишләдең? Һәм бәндә әйтер, мин синең ризалыгың өчен изге көрәшкә бардым һәм шунда халәк булдым дип әйтер. Аллаһ Тәгалә әйтер, син ялганлыйсың. Үзеңне батыр дип әйтсеннәр өчен шул сугышта катнаштың һәм бәндәләр сине батыр дип атадылар да, дип әйтер. Аннан соң бу кеше хакында әмер бирелер һәм аны йөзе белән җирдән өстерәп җәһәннәмгә алып китәрләр, диде. Ягъни мөселман кардәшләрем бу хадиснең башы ук э, безне шөбһәгә сала. Уйлап карагыз, кыямәт көнне Менә хисап кылына. Беренче нинди кеше? Иң беренче Аллаһ каршына чакырылачак шахид кылу. Шахид сугышында, шушы сугышта катнашып шахид булган кеше. Бу мусульман. Шундый иң изге эш. Шахид үлеме белән үлү иң зур бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан биргән бүләк һәм кыямәт көндә мондый кешеләрдә бернинди кайгы хәсрәт булмый. Үлгәннән алып, җаны чыкканнан җәннәткә эләккәнче аларның бернинди куркыныч булмый, алар Аллаһның аерым бер дәрәҗәсендә булачаклар. Һәм Аллаһ Тәгалә беренчедән гөнаһ кылган кешеләрне башка кешеләрне хисап кылынмый. Менә шушы бөтен кешеләр арасыннан Аллаһ Тәгалә иң беренче шаһитне чакырачак. Шушындый төркемгә керә туры килгән кешеләрне. Һәм карагыз, э, гамәле бар. Аллаһ Тәгалә сорады, син нишләдең? Ул әйтә, мин гомер буе сугыштым. Я Раббым, синең ризалыгыңны өмет итеп, динне тарату өчен гомер буе сугышта сугыштым һәм үтерелдем шул юлда дип әйтер. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди, ялганлыйсың ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә күңелдә белә. Ул сугышка йөргән, гомерен шушы юлда багышлаган. Нәрсә өчен? Аңа кешеләр арасында батыр дигән исемгә ирешү өчен. Кара, ул нинди тәкъва, ул Аллаһ гомерен Аллаһ юлында сугышып йөрде, үтерелде. Аның нияте Аллаһ ризалыгын өмет итеп, Алла башка ният түгел иде, яхшы ният түгел иде, Аллаһ Тәгалә моны белә. Димәк, гамәл шул ук, ул үтерелде, бөтен гамәлдә катнашты, җихад сугышындагы Аллаһ Тәгалә гамәлен кабул кылмый, үлемен дә кабул кылмый һәм әйтә, син аңа ирештен, Менә син шуны теләгән идең, сине батыр диделәр, сине мактадылар, кара нинди көчле, нинди э, саваплы кеше диделәр. Ләкин Аллаһ нәрсә ди? җәһәннәмгә бу кешене ди. Ул кешене сөйрәп җәһәннәмгә ыргытырлар диде. Икенче шундый төркем кешеләрен чакырыр Аллаһ Тәгалә булардан соң. Шул э, туры килгән. Бу галимнәрнең чираты җитәр. Аны шул ук рәвештә беренче бер галимне китерерләр, чакырырлар һәм бирелгән нигъмәтләр турында исенә төшерерләр. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтер: "Я кулым, мин сиңа менә гыйлем алу мөмкинлеге бирдем, гыйлем бирдем, шундый зиһен бирдем, син шундый галим булдың, гыйлем нигъмәте бирдем", дип Аллаһ Тәгалә сонар да, син нишләдең? Менә мин сиңа шуны бирдем, ә син нишләдең минем өчен? Шунда галим әйтер, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен гыйлем алдым һәм кешеләргә гыйлем өйрәттем, Аллаһ ризалыгы өчен Коръән укыдым дип җавап бирер. Аллаһ Тәгалә әйтер, син алдыйсың. Сине галим дип исемләсеннәр өчен ул гыйлемне өйрәндең. Коръәнне сине кари дип атасыннар өчен укыдың һәм сиңа галим кари дип э, э, әйттеләр дөньяда яшәгәндә. Сине мактадылар, галим дип, олухладылар. Аннан соң, ди, аның турында әмер бирелер, һәм аны йөзе белән җирдән өстерәп җәһәннәмгә ташлылар. Аллаһ Тәгалә муллык һәм төрле-төрле бик күп байлыклар биргән бер бай кешене чакырылар аннан соң, өченче итеп. Аңа да бирелгән нигъмәтләрен исенә төшереләр. Аллаһ Тәгалә әйтер, мин сиңа кәсеп бирдем, мөмкинлек бирдем, син зур бай булдың, менә шундый нигъмәтләр бирдем мин сиңа бу тормышта, син нишләдең дип. Бай кеше биргән нигъмәтләрне танын, ие, Раббым, син миңа бирден, Э, мин ул нигъмәтләр белән синең юлыңда мәчетләр салдым акчаларымны үзеңне ризалыгыңны өмет итеп акчаларымны үзең разый була торган юлларга сарыф иттем нинди генә шушы акчаларым белән мөмкинлек булган һәр мөмкинлекне файдаланып кулланып шушы савап эшләргә тырыштым дип әйтер ди аллаһ тәгалә әйтә син ялганлыйсың Сине юмарт дип исәпләсеннәр өчен акчаларыңны сарыф иттен һәм бәндәләр сине шулай атадылар да. Һәм байны да Аллаһ Тәгаләнең әмер белән йөзе белән җирдән өстерәп җәһәннәмгә ташларлар. Аллаһ Тәгалә безне сакласа иде, бу нәтиҗәләр дөрес булмаган ниятләрнең җимешләредер. Мөселман кардәшләрем, менә инде шушы юлга басабыз. Гамәлләр күп кылабыз, кылырга тырышабыз. Менә бу хадис, бу диннең нигезе. Әгәр дә безне шушы кылган гамәлләребездә ниятләребез дөрес түгел икән, бу гамәлләр нинди генә булса да, нинди генә файда китерсә дә, Аллаһ каршында хисап кылынганда бу безгә гөнаһ гына китерәчәк, бернинди файда да бирмәячәк. Шуңа күрә бер гамәлне кылыр алдыннан нияте дөрес булырга тиеш, Аллаһ Тәгалә ризалыгы булырга тиеш. Кайбер вакытта шайтан шушыңа рия кылып гамәлләребезнең бәясен бетерә. Коръән укырга барасын, Аллаһ ризалыгын өмет итеп ниятләп киттен, укыр алдына, хәй, яхшы итеп укыйм, тырышам, бөтенесе нә ошасын әле, дип ошау нияте керде. Килткәндә, Аллаһ ризалыгын да өмет итәсен, ләкин рия да керә, кешеләргә ошавын телисен. Укып бетерден дә Коръәнне, вәгазь сөйләден, кара ничек яхшы сөйләдем, кара ничек әйбәт укыдым, Үтәгәннән соң шайтан рияклар. Шуңа күрә кайбер галимнәр Коръән укыр алдыннан да әгуз әйтергә тиеш. Монсы Әгузу биллахи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Шайтаннан сыгынам. Үтәгәннән соң да әгуз әйтеп куярга кирәк диләр, чөнки кайбер вакытта әгуз әйттен, сакландын укыганда шайтаннан. Укып бетерден, шайтан соңыннан сиңа рия керде. Кара нинди матур итеп укыдым. Кара ничек тәэсир итте. Синең бөтен укыганны соңыннан рия кертеп шайтан юкка чыгара. Алла сакласын, шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, гамәлләребезне кылганда ниятенә игътибарлы булыйк. Чөнки аңлаганыбызча, гамәлләребез кабул булачак фәкать ниятенә карап. Шуңа күрә гамәл үзе мөһим түгел, нияте мөһим. Бүгенге э, шушы заманада шулай булырга мөмкин, кыямәт көнне безгә гамәл дәфтәрләре биргә әчеп карарбыз да, без анда күп гамәлләрне юк тапмаска мөмкин, һәм үзебез кылмаган гамәлләрне табу аптырарга мөмкин. Безнең гөнаһларыбыз булырга мөмкин, без аны кылмадык шикелле. Ләкин ниятләребез сәбәпле менә шушы мөбә гамәлләр гөнаһ булып языла. Син хушбуй сөртеп чыгып киттен, шуңа ошаган бик күп гамәлләр кыласын, ирекле гамәл, ә ул сиңа гөнаһ булып язылган. Нәрсә сәбәпле, ният сәбәпле? Гамәл дәфтәрләребезне танымаска мөмкин. Кылган изгелекләребез юк. Изгелек ягында гөнаһ белән тулган. Нәрсә сәбәпле, ният сәбәпле?